That's why bilichini nima yi kuli noli pɔhim zuɣusima wulana ka ti kuli kana ti puhiri mabiligu zaasa di baa bahi ban kuli be pɔhim maa zuɣu n tabili sɔŋda ka ma bi'so m bɔhi bɔhi shɛli ka o bɔhim maa di timisi pam o bɔhimi ni Dagbanli puuni ŋun ka bi lee booni ninvuɣu biɛɣu Dagbanli ni ŋun ka bi booni ninvuɣu biɛɣu. Ninvuɣ biɛɣu balli galisiya, di zuɣu ti yɛn kalila ti ya tatara ka yaa kpe li sɔŋ ka taai dalirinima. Ti gba ni wum ka ninkura shɛb zaŋ li shɛm sɔŋ. Kpaŋmaamaŋa dolima na ti nya din beni. Di yi niŋ ka a nabi foloyi ti Facebook, nyin guui nayuya nti foloyi, Buhari n-nyɛ baŋda peeji maa yuli m-bala. Ɛhɛn, di ʒiya ni so wum yɛla, a gba zaa kamina ti do ni guli ti, saha shɛlikam ti lan zaŋ. a faani sɔŋ na ka a gba nyɛ ŋun yɛn pahi ban yɛn dili tuuli puuni a kpɛ youtube nyɛ sabi man bawu lana ka din yɛ tiktok sɛchi man bawu lana naawuni yiko ni chɛnal nim maa zaa a nyɛla ŋun ni nyɛli ka a gba kpaŋ a maŋ doli ti di ti ku daŋ shɛli puuni lubina ee ka a gba nyɛ ŋun daŋ diri daa faani tiro di ku tooi luri zaa puuni saha yini di mi ka ŋɔ puuni ka di daŋ ni lubu di ti ku daŋ shɛli puuni lubu youtube ka ti leebi ŋmaharili ka di nyɛ zaɣ muni amaa facebook mini tiktok ŋɔ di ŋmaharimi dii bi ŋmaa n ku tooi poosti li chɛliya ka ti kana n ti ŋmɛ nupuɣu din gaham ka mali yaa n zaŋ ti ba nima n zaŋ ti ninvuɣu shab ban doli ti feesbuk bɔri nyɛ baŋdi peeji maa puuni chɛliya ka ti ŋmɛ nupuɣu din gaham zaŋ tiba bifo ka naan lahi ti kpɛ yɛltɔɣa maa puuni bi nyɛla ban wuhi yurilim din mali yaa zaŋ chɛŋ ti mabihi daa ti ti pini ni di chani pahi ti ka ti yii ka di du ka salo tooi wumli viɛnyɛliŋga ka n daa zaŋ li sɔŋ peeji nim maa zaa puuni n daa sɔŋ li amaa a yi kana ti yuli feesbuk di nyɛla din gaŋ duri zaa puuni di puuni ka bilichini nim yina n ti niŋ aduwa hali ka lala ti mabia ka o ma mɔɣu ka o suhu ka di ti paligi di zuɣu o yɛn niŋ yɛli gba zaa ni Naawuni di chɛ niri ni o ku ni yimyɛna bani n chani maa di ku sola yimyɛna ŋuni n chani maa Di zuɣu ni o ni gbaai shɛli maa, ni a gba yi di gbaai shɛli, ni n pa shɛli ka yɛla di niŋ wula, ka di niŋ viɛnyɛla. Di zuɣu ni ŋun yim maana, bɛn yɛn yina ni yi gba yimna. Di zuɣu ti nini tiɣi ya o ni niŋ shɛm maa, ni ban zaa kana ti sabi ka di nyɛla Adua ka bɛ niŋ tiri o maa, nintiɣili nyɛla din beni ka ti ku puhiri ka paɣiri ya. Di zuɣu m be n-chaŋ katiŋa, chɛliya ka ti labina ti kpɛri ti bapirimaa bɔhigu maa puuni. Ti ba pun a bɔhi ni ŋun lee nyɛ ninvuɣ biɛɣu? Dagbamba yi ti yɛn zaɣ la ninvuɣ biɛɣu m-bala. Biɛhigu wula ka daadam yɛn be ka bol o ninvuɣ biɛɣu? Ninvuɣ biɛɣu ŋun kul lu alaha, ŋun kul lu alaha ʒiɛmani ŋɔ, ŋun kul lu alaha ka zooi biɛhigu puuni, ŋuni ka yɛn zaŋ piligi? Tuuli ninvuɣu so ŋun bɛ a biɛhigu puuni ka je a biɛhigu toon tibɔ ka piritɛndi kamani yaa o yura yaɣi ninvuɣu biɛhigu tuuli n bala o bɛla a biɛhigu puuni o ni yɛa o larimi a yi ŋmaligi ka o ziɣi o ninni

di zuɣu daadam bi yaɣiri yɛlimaŋli yɛlibu dindee niŋ ka o yi bɛ a sani wula alheri ka o na mi niŋa ka ti chani ti doli so shɛli ka di bi viɛla nyin yɛlimu a yɛl o ka o zaɣisi n daa yɛla wula dini n kpɛm di yɛla wula lala niriba ŋɔ ninvuɣ biɛri m-bala ni ninvuɣ so yi yɛn diri ninvuɣ so fiila yi bi turi o mi fii je yɛtɔɣa n-kuli yɛli ka yi ti teeg o yɛla